Diolch Emyr. Diolch yn fawr Rhodri.
Ydych chi'n gallu gweld yr sgrin yn iawn? Diolch. Ok, wel, um, helo bawb. Uh, Dwi'n gobeithio byddwn ni'n gallu cymryd cam yn ôl am ychydig, jyst i edrych ar beth ydy'r cefndir i'r safonau penodol yma. Um, ac gweld sut, sut maen nhw'n wahanol. A falle bod mae'r mae achos yma ddiweddara mewn cyfres o achosion o'r Comisiynydd wedi'i wneud am fwy. Mae dau bellach wedi cyrraedd y tribiwnlys. Yym, mae fel tase yym yna ddeffroad yn digwydd yn ymwybyddiaeth o beth ydy natur a phwysigrwydd y safonau polisi. Bore. Yym, man cychwyn dwi'n credu ydy yy yn y cysyniad o yym ddyletswydd gwladwriaethau yn Ewrop, i, ac nid y byd fyswn i'n dweud, ond gawn ni ganolbwyntio ar Ewrop, i um, ddiogelu ieithoedd lleafrifol, oherwydd wrth gwrs mae ieithoedd lleafrifol a rhanbarthol wedi bod mewn sefyllfa o cael eu hallgau yn aml o i fewn i brif ffrwd uh, llywodraethiant cymdeithas, dyn nhw'n gwybod hynny'n iawn yng Nghymru, ac mae hynny'n anghyfiawnder, ac mae angen gwneud yn iawn am hynny, nid yn unig er mwyn y geisoedd, ond wrth gwrs yn hanfodol i siaradwyr. A dyma ni, y gyfieithiad o eiriau, eitha swyddogol, o eiriau Erthygl 7 Siarter Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol Ewrop, a mae'n dweud bod un dyletswydd ar y cyfranogwyr, sef y gwahanol wladwriaethau yn Ewrop sydd wedi rhwymo i'r gyfraith ryngwladol hon, i seilio eu polisïau, eu deddfwriaeth a'u hymarfer ar y nodau a'r egwyddorion ganlyn. Noder y gair polisïau bod nhw'n seilio eu polisïau ar yr angen am weithredu penderfynol i hyrwyddo ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol er mwyn eu diogelu, ac i hwyluso neu annog defnyddio ieithoedd rhanbarthol neu leiafrifol ar lafar ysgrifenedig mewn bywyd preifat a chyhoeddus. Felly, mewn geiriau eraill, mae yna sail o fewn cyfraith ryngwladol i'r syniad yma ei bod hi'n ddyletswydd ac yn gyfrifoldeb yng Ngwir. a'r awdurdodau cyhoeddus i wneud beth y gallan nhw i hyrwyddo ac i ddiogelu eisoes lleiafrifol o'r gorau. Ym ynghlwm wrth hynny, yn erthygl saith Siarter Ieithoedd Rhanbarthol a Lleiafrifol Ewrop, mae yy mae mae is-erthygl dau yym sy'n sôn am yy sicrhau yy nad, wel, bod, bod unrhyw wahaniaethu yn erbyn ieithoedd y Ba yn cael ei, cael ei wahardd, a mae hefyd yn gwneud yn eglur bod unrhyw weithredu cadarnhaol o blaid yr ieithoedd yma ddim i'w ystyried fel camwahaniaethu yn erbyn um, siaradwyr ieithoedd eraill. Yym, a wedyn, yn berthnasol i be dyn ni'n dweud heddiw, wrth benderfynu ar eu polisi, maen nhw ddyletswydd i bob pwrpas i ymgynghori, i gymryd ystyriaeth o'r anghenion a anghenion a dyheadau a fynegir gan y grwpiau sy'n defnyddio ieithoedd o'r fath. Ac wrth gwrs, mae'r achos dan sylw yn ymwneud â'r broses o ymgynghori. Goren. Cefndir Mesur y Gymraeg 2011 i ddechrau te. Wel, yn y lle cynta, cyn y mesur yma, doedd dim statws swyddogol ffurfiol cyfreithiol gan y Gymraeg, a fe wnaeth y mesur, wrth gwrs, ddatgan statws o'r fath am y tro cynta. Ym mi oedd Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 yn gam pwysig ymlaen, ym mi oedd y ddeddf honno wedi sefydlu bwrdd yr iaith Gymraeg, oedd yn gyfrifol am hybu a hwyluso defnydd o'r Gymraeg. A, ac yn, ond a mi oedd yna hefyd gyfundrefn reoleiddio, ond oedd hwnna yn rhwm wrth y cysyniad o ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg, a fedrai dderbyn llythyr Cymraeg neu fedrai ymwneud â, â'r awdurdod trwy gyfrwng y Gymraeg. A, ac mi oedd y cynlluniau iaith oedd yn uh, gefn i'r uh, gyfundrefn honno. Uh, yn gweithio, ond mi oedden nhw'n gyfundrefn yn y pen draw, oedd yn rywfaint yn feddal. Yym ac os oedd pobl yn dewis i anwybyddu nhw, doedd dim llawer o dweud y gwir oedd yn gallu cael ei wneud. Felly fe wnaeth Mesur y Gymraeg fel yym gael gwared o'r bwrdd a sefydlu Swyddfa'r Comisiynydd. ond mae'r Mesur yn datgan statws swyddogol i'r Gymraeg, ond mae hefyd yn sefydlu egwyddor bwysig na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, cydraddoldeb y Gymraeg i bob pwrpas. Yn lle y cyfundrefn feddal y cynlluniau iaith, fe gafwyd cyfundrefn fwy caled y safonau, a mae'n hanfodol deall bod y safonau yn mynd y tu hwnt i'r cysyniad o ddarparu gwasanaethau oedd yn asgwrn cefn y drefn cynlluniau iaith. Mae'r safonau yn ceisio sicrhau bod statws, lles a defnydd o'r Gymraeg yn rhan o wead bywyd cyhoeddus Cymru, drwy safon hybu a safonau gweithredu, a hefyd, fel y gwelwn ni, safonau polisi, ond hefyd yn bwysicach na hynny, i fod nhw'n rhan, bod y pethau hyn yn rhan o gyfrifoldeb cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Chi'n gymharu deddfwriaeth am yr amgylchedd, mae'r amgylchedd yn rhan o gyfrifoldeb pob corff cyhoeddus. O ran egwyddor, mae'r safonau iaith yn gwneud rhywbeth tebyg, um, er o ran y, y, y drefn gyfreithiol, wrth gwrs, mae yna wahaniaethau. Felly, Y safonau llunio polisi hunain. Mae'r rhain yn deillio yn y lle cyntaf o adrannau 26 a 29 Mesur y Gymraeg. Mae'r safonau wed-, mae, mae, mae'r safonau wedyn yn yn oddi mewn i is-ddeddfwriaeth rheoliadau sy'n cael ei wneud gan Weinidogion Cymru. A mae'r rhain yn blaenoriaethu defnyddio'r Gymraeg a statws y Gymraeg. Dyma adran 29, a fe welwch chi bod rhain yn diffinio beth yw safonau llunio polisi, neu'r darn sydd wedi'i uwcholeuo'n felyn. Maen nhw yn... Mae safon llunio polisi yw safon sy'n ymwneud â phenderfyniad polisi ac y bwriedir iddo sicrhau un neu ragor o'r canlyniadau a ganlyn. Mae gennych chi wahanol rai. Gadewch i ni hoelio'n sylw ar y, ar y, yym, ar y cynta i ddechrau. Y cyntaf o'r canlyniadau yw bod person sy'n gwneud y penderfyniad polisi yn ystyried pa effeithiau, os o gwbl, y byddai'r penderfyniad yn eu cael ar gyfleoedd i bersonau eraill i ddefnyddio'r Gymraeg, hynny yw, defnydd o'r Gymraeg, ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, hynny yw, statws. Felly, mae'r syniad o ddefnydd a statws Nawr, nid yn... d- d- gall cyrff gyhoeddus sydd yn rhwym wrth bolisi a safonau, sori, safonau polisi, ddim gwadu eu cyfrifoldeb dros ddefnydd o'r Gymraeg a dros sicrhau statws cydradd i'r Gymraeg. Yym, mae Dan eisoes wedi sôn dipyn am y safonau hunain, wedi dangos nhw i chi. Dydw i ddim yn mynd i fynd drostyn nhw'n fanwl eto, ond dim ond i ddweud, wrth gwrs, mae'r safonau, fel dwi'n dweud, yn deillio o is-ddeddfwriaeth, enghraifft yw Rheoliadau Safonau Cymraeg Rhif un 2015, ond mae'n gosod safonau polisi ar Weinidogion Cymru, Cynghorau Sir a Bwrdeistref Sirol ac awdurdodau parc cenedlaethol. Yym, maen nhw'n mynd y tu hwnt i ystyried, jyst, o ocê, gawn ni, dewch i ni feddwl am y Gymraeg am ychydig. Mae hefyd yn yn gosod yym rheolau ynglyn â'r broses o gasglu tystiolaeth ac asesu tystiolaeth. Yym ac yym... Mi fydd yym Gwion dwi'n siŵr yn sôn yn yn fwy am hyn. Yy o- ond ma' hi yn werth sôn fod 'na un achos arall wedi bod yn y Tribiwnlys yn ymwneud ag yym Cyngor Dinas a Sir Abertawe, lle fe bwysleisiodd y Tribiwnlys bod y syniad o benderfyniad polisi yn un eang iawn A na allwch chi ddim cyfyngu hwn yn artiffisial drwy ddweud mai penderfyniad gweithredol yw hwn, nid yw'n polisi. Os oes 'na, os oes 'na benderfyniad yym naill ai neu sy'n mynd i effeithio rywsut neu'i gilydd ar ddefnydd neu statws y Gymraeg. Dyma nhw y safonau hunain, wna i ddim gorffwys ar rhein, ai jyst ymlaen iddyn nhw yna os dach chi eisiau gweld nhw. Yym. dwi'n mynd i grynhoi, oherwydd mae gen Gwion wersi ymarferol i'ch rhoi yn hytrach na cefndir fel hyn. Felly, be mae Safonau Llunio Polisi yn ei wneud? Maen nhw'n mynd y tu hwnt i'r syniad o ddarparu gwasanaethau. Maen nhw'n deilliau o weledigaeth ehangach fesul y Gymraeg, o sicrhau bod y Gymraeg yn rhan o wead bywyd gyhoeddus Cymru, ac hefyd yn rhan o gyfrifoldeb cyrff cyhoeddus yng Nghymru. Mae'n sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chynnwys fel pwnc prif ffrwd wrth i gyrff cyhoeddus benderfynu sut y byddan nhw'n gweithredu eu swyddogaethau cyhoeddus.